An ech begréissen iech dann zréck an mir gesinn de Villche schon do hannen och ronderëm leggen, deen haut um Programm steet. Dat ass och en Wahnsinn, wéi deen do grafesch katastrophal, ech weess net, ob der déi iwwerhaapt erkennt, dat ass mer lech guer net opgefall. Mir ginn elo mol einfach erof. Hie pennt zwar scho erëm, hie steet elo mol op. Gesäit esou schlecht aus, dat dote. Wow. Also vu wäitem grafesch eng Katastroph. Ech weess net, ob nach een do ass am Chat. War virdru e puer Leit am Twitch. Dat do ass wierklech, dat do ass grafesch eng Katastroph. Ech begréissen iech awer zréck als nei Part op op Youtube. Also mir wierklech dann de Leck zréck fonnt. Da war wierklech den Awe am Ufank. Ech wëll erof. Een e Beam zech erofweisen, Ogapon, alles gutt. Äh, ganz cool Spill. Mir ginn halt d'Leeder run erof. Den Niveau vu Pokémon geet ëmmer méi biergof souzesoen. Ech kucken, ob mer Aloy si da kennen. Mee grafesch ass dat do, oh freck ech kräischen ennerlech, dat ass wierklech ganz schlecht vu wäitem programméiert. Mee jo et wëll ee gär Open World maachen an et kann een Open World et da probéiert een et trotzdem. Wéi no muss mir elo do dru ginn fir dat dat bësse méi grafesch ok ass? Ganz schlëmm, gutt. Lo geet wéinst e bësse besser, mä dat ass wierklech an esou e What? Ok, mä hien wëll an d'Höhl, dann gi mer an d'Höhl. Mol kucken wat en elo, ob mer elo eng Kéier féieren. Ech si mol gespaant, wou e lo sëtzt. Hei steet dann, jo hei steet dann op Enkentrena, alles klar.

Déi ginn hei zréckgespannt, ginn awer elo hei bäi den Trainer eventuell gaangen an ähm, et sinn awer wéi wat wat d'Pestmeedchen do mécht, keng Ahnung. Huet sech verlaf an enger Höhl, alles klar. Alles gutt, alles Gucci, wéi seet dat ëmmer scho menges, de Krach, äh, de krasse Krachkéis. Ass dat säi Spréchwuert? Ech weess grad net. Ech si grad wierklech schockéiert mam fliegende Fail. An da steet einfach e Trainer op meng Kand an der Pampe. Dat ass schlecht. Gutt, mir ginn dann hei Falenheim mol einfach erof. Do läit dann nach e Pokeballsneebel, well einfach d'Mauer gefal war, d'Grafik elo méi schlecht gëtt. Mir kënnen dann hei iech si eroflaatschen, ne? Jo, erofhale kënne mer och. Wéi ass dat Pokémon do erof komm? Mir lafe vu Pokéball zu Pokéball, well dat de Sënn vum Spill ass. Mir skippen all d'Pokémon, wou mer op eng Kéier Speedrunner ginn. Da wëll ech léiwer net wëssen, wou dat Pokémon bis erof gaangen ass. Ass dat war skillech do erof ze kommen? Mä mir si grad am Krees gelaf, ne? Nugget an Feier ronderëm läit och net schlecht. Grafesch ass grad wierklech grausam. Muss mer lo hei viru gin? Schön un dat Waasser. Do benotzen mer lo awer erem bessen eist Käppchen an gin zréck hei drop. An ech mengen awer hei geet et virun. Oh dass awer cool gemeet. Ech war wierklech frou ass dat Pokémon wierklech do esou krass hei duerch den déi Höhl geflunn. Ass erem do. Ok, kuck mer elo wéi wat elo geschitt, ob en elo erëm forflitt. Ech mengen net. Dat ass dann de Beatori. Wëll mer do zréck op de Bouw vun den Tatsaachen, dat dat, wat wuertwiertlech och gemeet ginn ass a gesot ginn ass, an ech mengen, als Thumbnail huelen ech éischter esou eppes, well dat virdrunner kann ech net maachen, dat ass grafesch ze schlëmm. Ech muss jo e bëssen awer Pokémon hei de Leit verklickeren, dat se sech solle kafen. Gutt, ech mengen, mam bea bea maache mer kuerz Prozess.

Ja. Also dat ass schon awer gutt geméit fir ëmmer esou eng kleng Hëllef ze hunn. Dat war einfach den éischten äh, Versuch ëmmer kënnen. Da guck mal wéivill Damage vun enger Steinkarren ze maachen. An dat ass net effektiv. Wat fir en Typ bass du dann? Du hast Knüller aktivéiert. Okay, Feier da sinn. Ma dann da verstinn ech wierklech net wat fir en Typ dat ass. Also dat hues de Type gutt verstoppt hannert deene Pokémon. Äerdbiewen huet och kee Sënn, da maachen ech eben elo erëm eng Taktik mat Pökelsalz. Ech weess, dat ass e bësse monoton a langweileg wéi ech déi Kämpf uginn, déi war jo bal erofgerullt, mä ass awer grad mengen ech déi beschte Method. Voilà, Morpeko is dood. D'Gestengsattacke si gönnt effektiv, also dat iwwerrascht mech awer lo mam Beatori hei. Mir machen awer so mal lues eisen Damage. Probéieren nach en Hammerarm, äh, wat dat gött. Äh, soss ass mein Minecraft bëssen hei äh, out of business. Hien huet awer eng sau schwéier Attack am Sënn e kann eis allen zwee eng Kou gräifen. Ass zumlecht och keen Damage. Et gëtt bësse kriddeleg dann herno. Nee Pökelsalz mecht et och. Ech mengen mir machen eng Standquantitéit huet am meeschten Damage do gemeet. Mir kënnen der jo nach 4 Stück machen. Natierlech ass bëssen ëmmer Panik do, dat mer devaluieren Här natierlech net. Ech hoffen dat mer dat hei packen. Well ech mengen hatt huet just 3 Pokémon wat ech verluer dierfen. Wéi ass dat schon méi mat fee starre Kombo? Ech probéieren am Anfang dat doten. Ass en Typ Feier, ech wees et net. Da man wir do die, die Kehrtwende Attack. Rollwende heescht se, pardon. Aber sind noch ver verköpft genannt worden. Mir auch kein Damage mehr so für Donner als Gott schon. Das sind die Zeit. Hu mir eben esou gratis Switch eng Keier. Ech gi soen, dann kann Forgitta deen och eng Keier ka probéieren. Ob mat Stahlattacken oder esou eppes gëtt wat Käfer ass vläit och gutt. Mee se kommen emol sou lues an d'Hallschent iwwerhaapt vum Damage. Dat gëtt schwiereg. Ech probéieren emol am vum Riesenhammer erëm, ob dat Damage mécht. Nee, mécht null.

Wa mer elo nach ee Risenhammer däerfe maachen, dat kinnt gutt ausgoen. Awer mir komme elo sou lues an de roude Beräich. Awer wann ee wierklech kee Start-Pokémon, näischt, huet am Team, ass dat do schwiereg. Et si wierklech, also d'Typen hu se gutt gemat vun deenen dräi. Dat hu se wierklech perfekt gutt iwwerluecht. Mee elo och hei erëm am Pyrex ass man erëm liichten Damage. Et dauert just nach zwou, dräi Ronnen maximal, dat mer dat gemeet hunn. Elo kënnt nach de Folikon. Dat ass deen, okay. Da probieren wir eng Kéier mam Diebeskuss. Mat iwwerliewen. Okay, gutt, verfeelt. Mécht keen Damage. Mir healen eis awer, dofir si Mutan. Bëssen. Mécht och lech liicht den Damage. Ee Sub hu mer bëssen och vläit onbewosst eis bëssen Zäit geholl, fir d'Pokémon kennenzeléieren. An ech mengen, dat ass och net schlecht fir esou zwee Parts. S, Mä ech géif elo soen als krönenden Ofschloss eng Kéier en décken Hummer nach op den Trip, och wann et net vill Damage ass. Ah, dat ass e bësse fir dech hefteg, jo, wëlls du Planz bass. Ass et Flucht, Fee-Typ oder? Ech weess et wierklech net. Hauen emol eng Kéier den décken Hummer eraus an de Veelchen ass platt wéi e Su. Wéi een ee fennt. An et waert em allen 3 gemeeschtert. Elo sinn ech gespaant wéi d'Story nach iwwerhaapt soll viru goen. Mee mir hunn alleguer déi 3 Masken ofgeschloss, also déi 3 Challengen déi mer haten. Dass ech bleiwen awer dobäi dass et mol nach eng Feier Zeen dat do. Et hat keng Feierattack wierklech. Dann kréien der nach hei eng Foto zesummen, wou ech mor e Screenshot maache fir meng Collection. Dofen Masken zrück geholl, an een ass rou wéi Kichen, mir hunn all d'Masken an. An hien ass och op eng Kéier dann erëm hei am Bierg, och net schlecht. Ech kréie grad d'Meldung, mäi Stream ass ofgekraazt an ech waarde kuerz. Mee dat do ass wierklech en interessante Moment, datt mer do op eng Kéier dann an d'Duerf solle mam Oni kommen. Kucken, ob de Steam sech do erëm erhëlt. Hale ech am ganze Projet net, kann awer och leider Gottes heiansdo vir. An der Zäit guckt man ke ganz äh, mir si erëm zréck an da geet och virun an der Story. Den Schneckmack misst och eng normal Levelentwécklung sinn. Ob dat eng gutt Idee ass? Okay. Déi Scheem dat preparéiert, da kucke mer, ob mer dat lo nach hikréien. Nee, nach e puer Minutten. Deen ass awer och elo motivéiert. Da gehen wir einfach an Dörf. Und da gucken wir, ob wir lo einfach an Dörf ähm, gespawnt können, ob wir selber müssen Linien laufen. Wir müssen selber Linien laufen. Ohne Eisen. Ah, da ist auch noch so. Okay, wir machen das als Ziel. Darf man dann bis, äh, bis du hin, ne? Gucken, ob wir überhaupt hier so rüberkommen wären. Mit unseren legendären Pokémon. Hier ist sie wert machbar gewesen. Just anstrengend, aber es wäre machbar gewesen. Immer noch den, den Tunnel, den Code, äh, gemierkt an erlieft. Mee generell muss ech so fir déi dräi Muskets fannen dat war eng interessant Geschicht. Äh, gutt ëmgesat am DLC. Wéi se überrascht déi lescht zwee Pokémonen. Den Benezaru hat mer jo, den Monkey hat mer jo scho bëssen eng Kéier erlieft. Dat war lo keng Iwwerraschung, mee mer ganz gudde Shortcut opfonnt.

Dann gi mer elo hei wierklech an déi Richtung, dat mer do dann vläit e bësse storyméisseg gesi wat elo leeft. Vläit ass et schonns Schluss, ech weess et net, gesi mer elo. Muss just hei emol de Wee erof fannen. Kënne enke bësse speeden. Hei ware mer jo zweeten oder drëtte Part plus minus schonn, wou mer déi Traineren all ofgeklappt hunn. Mee ech denken main Geschicht misste mer lo hei mat der Wut. Ech kann mer net virstellen dat mer lo nach eng Kéier. Dat sidd dir. Ah dir sidd déi. Ech war gemengt et wär en Dikter. Ähm dat mer lo nach eng Kéier d'Maske musse siche goen. Ech si wierklech lo storyméisseg interesséiert wat geschitt. Voilà mer sinn um Zil ukomm. Ah kuck mol e bëssen eng Cutscene ze hunn. Und de Part gëtt bessi méi laang doduerch. Voilà. Grouss Moment, den Obi traut sech erëm net. Huet hie bësse Mundpropaganda gemeet. Ech si gespaant, wat elo kënnt. Kucken mer mol op en eng Confiance opgebaut kritt zu dem Pokémon. An der Bäcker strahlen déi iwwert déi Guckelcher do. Wow. Ech mengen dat do kennt schon e coole Schluss sinn. Ech mengen déi e bëssen Opklärung gemeet. A ah, fährt awer wierklech. Mir sollen dem Jo mal einfach vertrauen an dem Confiance schenken. Dat ass den Oni vun Oniama. Den Ogerpon. An si entschëllege sech an hien ass och elo op eng Kéier déck erliichtert. De Joe huet wierklech déi Mundpropaganda gemeet, déi ech mer virgestallt hunn. An äh, voilà, dann ass lo äh, d'Entschëllegung beim Oni do. Alles fannnen all geknuffeg a léif. An ech hu bëssen d'Gefill, de Joe huet wierklech hei, ass man of the match souzesoen an hie brauch seng Mask nemmi unzedoen an hien ass elo wëllkomm am Duerf an dat ass ganz schéin an da grinst e wierklech. An si hunn et Masken ofgeholl an Ësterstad muss opgekläert an war e riese Succès. Äh, lo ass et Zäit fir hien no heem ze bréngen. Hien ass awer frou wéi e Kichel. Ech mengen e wëll hei bleiwe souguer. Dat fannen ech wierklech e coolen Ofschloss vun der Geschicht. Ähm, hie leeft souguer. Vu wou ass hie lo do komm? Ech géif awer soen, well ech net weess wat lo nach geschitt. Maache mer de Part hei of Schloss an hunn eben einfach 3 Parts gehat fir déi Benes, déi 3 legendär mysteriéis Knaschterte soe ech emol einfach, well se jo wierklech do e bësse fir, voilà, fir Onroue gesuergt hunn. Dat heescht, mir mussen Ifriem dat Schreck huelen, gi mir dat awer dann mengs muer op Twitch an an dräi, véier Deeg dann erëm um Youtube. Ech soen iech erëm Merci fir d'Nokucken. Twitch Session ass eriwwer, hien ass zwar frou wéi e Kichelchen, esou frou war deen nach ni. Ech mengen dee wéilt am léifsten am Duerf bleiwen. An voilà, dat war et fir haut. Merci fir d'Rakucken a mir héieren ons dann eng aner Kéier. Bis dann an ciao ciao.